Mega Enterprise. Of gwleidyddion sy'n rhannu pethau.
Heddiw dwi am ddangos i chi sut i roi Bat o Sarah ar Raspberry Pi 4. Bat o Sarah yn opsiwn arall os chi ddim eisiau defnyddio RetroPie. Dwi'n hoffi'r dwi wedi rhoi batch o sêr ar nifer o hen PCs i troi nhw mewn i fel fel consoles bach mewn ffordd, ond gyda ll- lot o consoles yn rhan o fe, felly systemau gemau retro. Yym a dwi'n ffeindio fe'n hawdd iawn defnyddio. Un o'r pethau positif iawn amdano fe yw chi'n gallu, ar ôl i chi gosod e fyny, chi'n gallu rhoi USB gwasgu F un a mae'n hawdd iawn trosglwyddo y gwybodaeth ar yr hard drive, yy o'r USB i'r hard drive a gallu newid, wneud y newidiadau fanna. Felly yym ie dwi ddim, does gen i ddim llawer o brofiad, dwi 'di wneud jyst y bit cychwynnol ar RetroPie ond o'n i'n dewis Batocera achos o'n i fel ma' fe'n fwy yym Ie, yeah, mae jyst y rhyngwyneb lot haws i ddefnyddio. Os chi'n mynd i batosero.org, a wedyn chi'n pwyso ar download, yn y top fan hyn, mae'n bwysig i gael um, SD card yn barod. Mae dyfu un um, micro SD card 128GB, ond chi'n gallu defnyddio un llai. Os chi'n rhoi hwnna mewn i'r PC, ac yna chi angen yr ail cam yw ffeindio eich models i mi Raspberry Pi 4 ba so lawrlwytho fe direct link fyna Felly wrth i hwnna lawr lwytho, neu jyst esbonio ychydig, mae ma dy fi un o'r pethau yma sydd yn um, gadael chi roi eich cardau, cardiau SD mewn, chi'n gallu gweld yr SD, cardiau'n ST fyna. Sandiscs, dwi'n teimlo yw'r un rai go iawn, ddim y rai o China sydd yn, ti'n y rai ffug, mae yna lot o um, cardiau SD ffug mas yna, felly byddwch yn ofalus. Prynwch rai o siopau go iawn, neu mae'n mynd i bod yn oce okay am wythnos a wedyn mae'r pethau mynd i torri os chi'n cael y rai ffug. Mae yna cwpl o resymau dydw i'n penderfynu dewis y rhyngwyneb um, bat o sera dros retropau. A un o'r pethau eitha cyffroes oedd O'n i wedi llwyddo i cysylltu gyda'r person sydd yn datblygu Batocera a wedi gallu cyflwyno um, i nhw gallu wneud lleoleiddiad Cymraeg. Felly, ni'n mynd i, ar ôl dangos chi sut i gosod Batocera ar eich Raspberry Pi 4, um, chi wedyn yn gallu gweld beth rai o'r text. Dyw e ddim cant y cant achos dyw'r datblygwr heb um, wneud yr addasiadau i gallu cyfieithu fe cant y cant, ond mae fe, mae fe yn gweithio arno fe, mae fe'n eitha neis, mae fe'n gweithio, mae prosiect um, adeiladu cab, arcade cabinet 'da fi. Uh, na i ddangos i chi hwnna hwyrach ymlaen, ond mae fe'n rhywbeth eitha diddorol a eitha cyffroes i gallu um, chwarae uh, cabinet arcade a gemau ar hwnna a gallu gwasgu start am bod yr opsiynau i gyd yn Gymraeg. Un o'r prosiectau oedd cymryd hen PCs oedd yn mynd i cael eu taflu allan i'r skip a troi nhw mewn i systemau gemau retro. A na i wneud fideo arall rhywbryd ar y proses hynny, a'n tutorial am hynna. Standard desktop laptop, all Apple desktop laptop, all Intel. Mae GPI case handhelds fan hyn, Odroid, so gallech chi gael e ar hwnna hefyd. Po Kiddy, um, so a Raspberry Pi 0 right at Raspberry Pi 4 But, ar Raspberry Pi 400, ma' hwnna'n eitha cŵl, ma' fe'n Raspberry Pi sydd o fewn allweddfwrdd, felly chi gyda controller, os i rai odd yn defnyddio'r hen hen systemau lle chi angen teipio, ma' hwnna'n handi iawn. Dwi wedi neud yr dwi wedi n- rhoi rein ar yr delwedd yma a ryngwyneb yma ar PCs a hen PCs o'r blaen, ond dyma'r tro cyntaf i mi, fi wneud ar Raspberry Pi. A'r un o'r resymau nes i brynu Raspberry Pi oedd dwi wedi archebu rhywbeth o'r enw um, gwn Sinden Light Gun. Mae hwnna'n galluogi chi i um, chwarae gemau fel Time Crisis, ond chwarae nhw trwy PC neu trwy Raspberry Pi 4 um, ar teledu mawr a ddim gorfod, tiod, heb unrhyw broblemau, achos mae y systemau yna fel arfer yn gweithio ar teleri CRT, sef cathod ray tube, felly, ie, yeah, mae... Ma, beth yw e, Indiegogo backing thing yw e, felly, ie, yeah, dwi'n credu dwi'n rhif 6,000 a rhywbeth, a dyw, mae llawer o flaen fi, ond nes i wneud yr archeb, uh, archeb um, yn hydref, yr ail o hydref. Mae wedi bod nifer o misoedd nawr. Felly, dy dal yn croesi bysedd, daw ec yn bo hir. Ond uh, chi angen mynd i Balena Etcher, sy'n lli gweld hynny. So, balena.io blaenslais, etche blaenslais, a lawrlwytho hwn, achos dyma'r meddalwedd sydd yn mynd i galluogi chi i roi yr y delwedd ar yr SD card. So mae'n rhaid flash OS images to SD cards and USB drives safely and easily. a dwi wedi gwneud hwn nifer o weithiau ar USBs achos mae yna ffordd o bwtio PC fyny syth i redeg syth i'r USB felly mae hwn yn mae hwn yn eitha neis achos sdim rhaid i chi cymryd unrhyw beth arall chi jyst yn gallu cael e ar y USB bach roi e mewn newid yr um, trefn yr post, fi'n credu yw e, pa un mae fe'n uh, blaenoriaethu, a wedyn chi syth mewn i system gemau retro. Felly os dwi'n gwneud select image, dwi'n mynd i fy drive downloads, chwilio am y delwedd, mae'r delwedd yma yn dangos dyddiad heddiw. Clicio ar hwnna. A wedyn y target wedyn. Yw. Dyle hwnna, dyle fe wedi pigo fyny'r SD... O, oh, dyma ni! Yr SD card yma, just bach o gwthiad bach fanna, a wnaeth e gweithio. Um, os ni'n gwasgu continue. Nawr... O! Oh. O, oh, chi angen gwasgu, felly mae yna tic gwyrdd cynta, a wedyn gwasgu continue. A gwasgu flash. Show you want to play? Ydw. Great. Yeah. Dyna ni nawr, mae fe'n dechrau ar ei waith. Felly gweld mae'r um, delwedd ei hunain ond yn 2.26 gigabyte. Uh, So nawr mae hwnna wedi wneud. Na i tynnu Ni'n cael... Ni'n tynnu'r SD card allan. OK. Felly... A roi e fan hyn yn y slot cywir. So dyna ni. Just yn dwt fyna. Lli gweld hynna? Mae'n anodd gweld y beth achos mae fe'n ddi, ond Yym, ti gallu gweld e mewn ffor 'na. Felly, nawr ni'n neud hwn, na i cysylltu fyny y um, cysylltu hwn gyda uh, monitor. a na i ddangos i chi cam wrth gam beth sy'n neud nesa. Just nodyn i chi gael gwybod, mae rhaid i fe bod, os mae fe dros 64 gigabyte yr SD card, mae rhaid i fe bod yn exFAT. Peidiwch â wneud beth nes i a ddim gwirio hwnna, felly nodyn bwysig. Chi'n gallu gwastraffu amser wedyn yn ail fformatio fe. Peidiwch â wneud hynny, jyst newch yn siŵr chi'n fformatio fe cyn um, wneud yr balena etch yma. Felly dyma ni. Dyna beth mae'n dangos wrth i chi llwytho fe fyny am y tro cyntaf. A ni chi gweld fan hyn, mae just y peth nesaf chi eisiau meddwl am yw e, controller. Felly mae dyfu un fan hyn, um, just Xbox un yw e. Mae'n mae pigo fe fan i'n syth, mae'n gwych fel yna. A wedyn dwi'n mynd i updates. A os dwi'n newid hwn i bita. Um, Wel na, peth cyntaf dwi angen neud yw cael y we. Achos o ti'n gallu uh, diweddaru unrhyw beth heb y we. Felly, na i just mynd i nôl yr uh, Ethernet cable fan hyn.

Um, dwi wir angen prynu cas am hwn. Mae fe'n bregus iawn heb cas, felly fi teimlo bach yn nerfus. right. Gen i network settings nawr. Um, dweud, a wedyn update. Ni'n mynd beta, start update, really update. Achos dwi'n gwybod am ffaith bod y beta yn fersiwn beta chi'n gallu cael yr lleoleiddiad Cymraeg. Mae hwn dal yn cael gweithio arno, ond mae fe'n dechreuad eitha dda, ond beth sy'n dda gyda cael y Discord yn chwarae yw chi'n gallu rannu fe gyda pobl a wedyn maen nhw'n gallu dweud, o, oh, actually, byddwn ni ddim yn dweud y gair na, defnyddio'r gair yma, mae'n swnio'n well, mae pawb yn deall, a, ac ati, ie. Yeah. Mae'n um, Mae'n proses eitha neis wedyn i gallu gwella fe a, a just danfon draw y fersiwn, o, y, y diweddariad, a wedyn mae'r boi um, sydd yn datblygu Bad o Sarah yn rhoi e fyny o fewn cwpl o ddyddiau sy'n gwych. Gwell i ni wneud y reboot te, neu bydd e ddim yn cael ni wneud e. Ti'n wneud restart system, gadlu hwnna gweithio, a Gallai gofyn iddo fe wedyn um, i cynnwys e yn uh, y fersiwn sefydlog, ond am nawr, mae'r fersiwn beta yn cynnig pethau cyffroes o ran efelychu a popeth. Right, mae yna un ddarn pwysig wrth i chi gwasgu'r botwm upgrade to beta yna. Uh, be chi angen wneud yw tynnu'r SD card allan o Raspberry Pi 4 a wedyn fel mae'n dweud fan hyn Warning, Raspberry Pi 4 is now running in 64 bits mode. You cannot upgrade from 29 without doing a simple manual action. Felly, dyma yw'r rhan chi angen neud. Mae'n dweud, so go in the upgrade menu, choose beta and upgrade, wnaethon ni hwnna. Ond, mae rhaid i chi cofio, put your, just uwch o leia hwn, felly mae'n clir. Mae dan yma'n bwysig. Put your SD card into a PC, remove the file config.txt, a wedyn chi angen ail enwi'r config64.txt um, i config.txt. A mae hwnna wedyn yn alluogi chi'n neud yn um, wneud yr diweddariad neu'r uwchraddiad i'r fersiwn beta. Okay. Felly mae hwn yn darn pwysig iawn. Os chi ddim yn gwneud hwn, bydd e jyst yn sgrin ddi. Dyma beth ar ôl i chi newid e i'r fersiwn beta, mae fe'n well, mae fe'n edrych fel hwn. Chi'n mynd trwy'r opsiynau, y mwyaf o ROMs chi'n rhoi yn y ffolderi cywir, Wedyn y mwyaf, mwyaf o pethau sy'n ymddangos. Ond just dangos i chi nawr um, un o'r opsiynau posib. Felly chi'n gallu mynd nawr, ddim yn dweud language, a chi'n mynd i Cymraeg fel opsiwn. Felly, ti'n gwasgu hwnna, mae'n gofyn i wneud reboot. Felly, jyst yn wneud hynny. Felly, mae'n quit, restart system. Y cam nesa nawr yw i roi'r holl ROMs a yr BIOS a gosod y peth i fyny. Na i... Un o'r ffyrdd o wneud hwn yw dros y we yym trwy ddefnyddio PC arall a trosglwyddo fe os chi'n defnyddio'r un Wi-Fi gyda'r dou dyfais chi'n gallu trosglwyddo fe fel yna. Nai jyst wneud hwnna nawr. Felly os dwi'n mynd i gwasgu um, gosodiadau rhwydwaith, dwi'n nodi'r cyfeiriad IP ar eich Os ti jyst yn dangos chi hwn. Chi'n gallu gweld fan hyn, ti jyst yn rhoi e mewn just fel yna. A by, by chi'n cael rhywbeth sy'n dweud share. Chi o hyn, mae modd i chi, um, mae folders bios, Chi gweld reina i gyd. A mae hwn, hyn yw'r external hard drive nawr. Dwi'n mynd i trosglwyddo yr y BIOS i dyfu fan hyn. Achos mae dyfu'r un cyfan fan hyn. Felly, os dwi'n gwasgu... Um, os dwi'n jyst yn... Copio'r rhain. Copio fe fan hyn yn y bios. Ac yna y pethau eraill sy'n bwysig yw... Uh, mae rai cofio 128 gigabyte sydd dy fi yn yr un yma. Felly, does dim pwynt i fi um, trio trosglwyddo gormod o gemau. A fi am... Beth yw... O, oh, un o ffefrynnau fi yw'r Neo Geo. Felly, na i weld beth sydd â fi fan hyn. Um, Neo Geo. O na, sgen i ddim fi fyna. O, oh, oce. Okay. Felly, chi angen mynd mewn i'ch folder fan hyn. Um, F. Ffeindio'r un cywir. Ffeindio'r un yma, Ie, yeah, dyna ni. Felly, um, Os dwi'n mynd i ROMs, chwilio am Neo Geo, a dyna ni, mae casgliad eitha mawr fan hyn. Um, so, os dwi'n defnyddio hwnna, na i gwirio'n gyntaf, bod e ddim yn rhy fa... O, oce, okay, mae 2.4 gigabyte, mae hwnna'n ffain. Copio hwnna i Neo Geo fan hyn. A clido fe. Os chi'n mynd i um, gosodiadau UI, Mae'r thema yma. Um, os ni'n mynd nawr i lawrlwytho, chi'n gallu lawrlwytho themau gwahanol. Epic yna achwnegwyd i gyw lawrlwytho. Okay. Epic nhw a thema wedi ei osod yn llwyddiannus. Felly, iddo fe gweithio, mae rhaid i chi wneud um, Mae rhaid chi ail ddechrau, ail gychwyn y system. Falle mae fe ar hwn. Gallai ffeindio'r USB nes i ddefnyddio. Iadau. Yn draw i Epic Noir nawr. Wei, dyna ni. Mae hwnna'n eitha neis. Mae'r... Mae'r... Dim ond yr... Um, yr opsiynau fan hyn sydd wedi cael ei um, cyfieithu. Mae'r bit arall, achos taw um, pethau maen nhw wedi gwneud. Chi'n gallu gweld fanna, mae'n ma dweud gemau. So, os dwi'n mynd Mighty Morphin Power Rangers. A dyma fe. Mae'n gweithio. Diolch yn edrych yn eitha neis.

Ti'n gallu crafu fel box, box trader, box dider. Mae box dider yn okay. Um, screen lean. Olwyn. Crafu videos. Right. crafu nawr. O, mae rhaid fi roi fy manylion. A fi di creu hwn o blaen. Um, lle na i defnyddio'r un arall am nawr. Screen scraper. Mae un lle, lle chi angen roi gwybodaeth, um, chi angen arwyddo fyny iddo fe. Os i hwnna gweithio, na i jyst edrych.

Felly ie, mae rhaid i chi gyda'r systemau eraill edrych a crafu ti'o, mae wedi cysylltu gyda'r we nawr, felly chi'n gallu crafu'r gwybodaeth. Um, gallwn ni wedi ychwanegu fideos at hwn hefyd, sy'n eitha neis. I gael look beth. O, dyna ni. Fi wedi gweld hwnna'n cael ei chwarae o blaen. Magician Lord. O, oh, Metal Slug. Right. Neo Bomb Man. Gorf wedi gorffen y gêm yna. Um, felly, ie. Yeah. Felly, mae'n ma, ma, ma eitha neis. Um, gallu wneud hwn. Bydde yn addasu y, y set-up a'r thema a popeth ar gyfer y, y, y Cabinet Arcade, ond ie, achos dwi ddim yn mynd i roi hwn yn y Cabinet Arcade, dwi'n defnyddio PC. Um, na i siŵr fod gad lefel hwn. A lot o King of Fighters, the Neo Geo. A Windjammers. Hwna'n eitha da hefyd. Yes.

The military. Ah. Ready, go!
Mae'r casgliad, a gyfer yr um, Cabinet Arcade, mae'r casgliad yma o Neo, gemau Neo Geo yn wych. Mae'n perffaith ar gyfer e. Oops. Oh, cool. Okay, so yna a fi nôl. A na i gobeithio gallai dangos i chi beth um, yes theme I roi extract fan hyn, extract all.

Dyna ni. Dangos i bach mwy o gemau.

Ond na, bendant, dyna un o'r penderfyniadau dwi'n mynd i wneud o treialu hwn ar Raspberry Pi 4 yw prynu cas gyda fan achos mae poeth mae'r um, mae fe'n mynd mor boeth dwi'n poeni bod e'n mynd i cael effaith a falle torri fe felly na, na dwi angen wneud hynny um, Dwi wedi gweld rai eitha rad a maen nhw gyda fan reit lawr arno fe, felly... Mae'n eich yn cool. Mae'n chwarae yn neis. Mae hwn, dwi'n defnyddio Xbox One controller i wneud hwn nawr. Um, rhywbryd yn y dyfodol, sy'n credu mae dyfu amser i wneud e nawr, ond be hoffwn i'n wneud yw dangos chi Yr y set-up sydd dy fi ar yr arcade cabinet, achos dwi wedi dewis thema sydd yn siwtio'r arcade stick a'r cabinet yn well. Felly ni chi gweld fan hyn, mae rai o rein wedi lawrlwytho'n barod, ond mae'n eitha neis, dim pob un to, ond reina i gyd mewn. Um, Bydd rhaid i fi crafu fwy o gemau fyna. Credu na i swapio fe nôl am eiliad, jyst i gweld, dangos chi fel mae e. A gweld os mae'r... Ie, yeah, chi'n gallu gweld. E. Mae rai o'r lluniau yma edrych. Ond... Ie, yeah, mae'n edrych fel yna. Ok, na gael e fyna am nawr, a gwelch chi yn y fideo nesaf.